Il-lejla t-tajba u nilqagħkom għar-rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Il-ħsieb tal-lum, il-Fond Ġenerali tal-Pulizija. Ok, naf li dan jinstema' suġġett vera boring, imma nwiegħedkom li jekk tibqgħu tisimgħuni, sal-aħħar tar-rokna se tkunu qed tarawni ninża'. F'Malta teżisti dil-ħaġa jgħidulha kontribuzzjoni. Bil-liġi, Kull pulizija, minn meta jidħol fil-Korp sa meta jmut, irid iħallas erbatax-il ewro f'kontribuzzjoni. Jekk ikun spettur jew renkola, irid iħallas aktar. Sakemm għadu fil-Korp iħallasha darba kull tliet xhur, imbagħad meta jirtira, għall-bqija ta' ħajtu iħallasha darba fis-sena. Ok, qabel ma nkomplu, li tgħidilha kontribuzzjoni diġà hija daħka fil-wieċ. Kontribuzzjoni hija meta nkun qed nisma' quddiesa u jgħaddi s-sagristan bis-sasla u nitfagħlu ftit cents ġos-sasla. nitfalu kemm irrid u jekk irrid nista' ma nitfalu xejn ukoll. Dik kontribuzzjoni, din liġi. Kull pulizija irid iħallasha bilfors, irid iħallasha mill-paga li jaqbad f'idejh u jekk ma jħallashiex ikun qed jagħmel reat. Issa aħna ikkalkulajniha din u tiġi jfisser li kull pulizija tul ħajtu f'Malta jħallas aktar minn 2,000 ewro u jekk hu spettur 2,800 ewro. li tfisser illi kull sena l-Korp tal-Pulizija idaħħal 120 elf ewro minn dil-kontribuzzjoni li tfisser miljun u mitejn elf fl-aħħar għaxar snin. U, kif jgħid wieħed mill-akbar kantanti li qatt kellha Malta, il-kbir għadu ġej. Għaliex l-isbaħ biċċa ta' dil-istorja hi li dawn il-flus ħadd ma jaf x'sar minnhom. Diversi gazzetti fost l-oħrajn l-Orizzont staqsew fejn marru dawn il-flus u fuq il-programm Newsfeed l-Ispettur Sandro Camilleri li huwa wkoll il-President tal-Police Officers Union qal li staqsa fejn qegħdin. Għall-party tal-Milied?
Għall-party tat-tfal? Hija kemm jiswa l-party? Jekk imut pulizija, xi darba kollha rridu mmutu, il-familja tieħu 1,500, 1,500 ewro. Però tibqa' tħallas, jiġifieri jiena f'21 sena, Ir-ritt funerali, ġifieri, jiena biż-żwiemel, bin-nisa jibku, eċċetera, eċċetera, x'inha? U kemm jiswa l-parti tal-Milied? U kemm jiswew dawn l-attivitajiet? U kemm jiswa l-parti tal-fizzjali? Għax għal dawn. Jiġifieri, kull pulizija qed iħallas dak l-ammont ta' flus għall-parti tat-tfal tal-Milied u biex meta jmut jagħtuh nofshom għall-funeral. U allura l-mistoqsija ovvja tibqa' fejn qegħdin il-bqija tal-flus? Eh, nistaqsu l-Awditur Ġenerali! Il-liġi tgħidlek li kull sena l-Awditur Ġenerali jrid jawditja dawk il-flus. Aħna staqsejna lill-Korp stess, isma', l-awditjar fejn hu? Qalulna ilu ftit ma jsir, u skoprejna li qatt ma sar. Fil-fatt saret mistoqsija parlamentari u ħareġ il-fatt li fil-fond kien hemm tmint elef ewro biss. Din li qed taraw hawnhekk hija l-mistoqsija parlamentari li tissema' f'dik il-clip. Tmint elef ewro biss fil-fond kollu, il-bqija ħadd ma jaf x'sar minnhom. Sadanittant, ħafna pulizija qed ikollhom jixtru affarijiet li jridu jużaw fuq ix-xogħol tagħhom minn buthom. Ħa jibqa' jkun l-istess pulizija bil-qmis u l-qalziet u bil-beretta, anke mal-ewwel ġlieda ddum tfittxi għasajja għall-beretta, tara fejn marret. Għandu jkun hemm studju holistiku, però minn issa nistgħu naħdmu. Jiġifieri qed tgħid dik il-camera li għandek hemmhekk qudiemek. Il-camera nixtruha personali.
Dika camera li għandhom ipoġġu fuqhom hekk tgħid inti. Le, dika nwaħħluha magħna aħna, dina xtrajniha personali, jiġifieri. Minn buthkom. Żgur, mitejn ewro, ġibniha minn barra, mhux xi. segret. Imma kemm il-kont tissuġġerixxu biex dik il-kamera twaħħluha fuq il-persuna? Ma ħatiġi, aħna niġġieldu għal affarijiet bażiċi għadna, għal qalziet ieħor jew għal qmis, jiġifieri jew qmis aħjar. Għadna qed niġġieldu għal qmis u qalziet. Bil-flus li suppost hemm f'dak il-fond, suppost hemm biżżejjed biex nixtru qmis u qalziet ġodda għal kull pulizija għal kull ġurnata tal-ġimgħa. Suppost għandna biex nixtrulhom dik il-kamera li tiswa mitejn ewro u li bħalissa qed jixtruha minn buthom. Suppost għandna biex inħallsulhom l-overtime li kulħadd qed jgħidilhom li m'hemmx minn fejn jitħallas. U lill-pulizija ta' Paceville suppost għandna biex nagħmlulhom ċinturin kollu gadgets. U jekk m'huma beħsiebhom jagħmlu xejn minn da kollu, għall-inqas nispera li fil-party tal-Milied li jmiss, lit-tfal tal-pulizija jġibulhom il-One Direction ikantaw What Makes You Beautiful lill-Kummissarju tal-Pulizija fid-depot tal-Furjana. Qabel ma mmur, għandi ħsieb fuq ir-rokna tal-ġimgħa l-oħra. Wara li l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq iċ-ċogħol u r-Reġina tal-Ingilterra, ħafna ħasbu li r-Reġina vera tista' teħel fit-traffiku. U aħna dil-ġimgħa rajna dan ir-ritratt u allura qed nassumu li r-Reġina verament rat ir-rokna, verament fehmet ir-rokna minkejja li r-rokna kienet bil-Malti u ddeċidiet li tiġi Malta biż-żiemel biex żgur ma teħilx fit-traffic. Ħafna nies oħrajn, wara li raw din ir-rokna, kitbu, Insejt illi ċ-CHOGM sar ukoll għaxar snin ilu taħt gvern ieħor, issa qed titkellem? Ħabib, dan huwa fejn kont jien għaxar snin ilu. Kelli tlettax-il sena, kont l-iskola sekondarja u ma kontx fuq programm tat-television. Imma dakinhar, għaxar snin ilu, fuq l-istonku tiegħi kelli l-istess ħsibijiet u kieku kont fuq programm tat-television kont ngħid l-istess ħaġa. U għal dawk li qalulna li ma nħobbux ir-Reġina, mhu vera xejn, lir-Reġina inħobbuha ħafna għandna l-maggijiet tagħha x-xogħol. X'hemm ħażin f'mara li twieldet familja rjali u spiċċat tirrenja fuq pajjiż li m'għandux bżonnha u li jħallsilha sempliċiment biex tilbes sabiħ? X'hemm ħażin f'mara li timpjega irġiel li jilbsu ors mejjet fuq rashom biex jiddekorawlha l-faċċata tal-palazz? U jekk ma tafux għal liema rġiel qed nirreferi, dawn huma wħud mill-irġiel li impjegat ir-Reġina.

Jien inħobbha lil Reġina. Inħobbha ħafna aktar milli taħsbu. U avolja jiena Malti u meta jilagħbu Malta kontra l-Ingilterra nżommha Malta, lil Reġina nħobbha ħafna. U llum nixtieq nagħtikom prova ta' dan. Nixtieq nagħtikom prova ta' kemm jiena nħobb lil Reġina, ta' kemm inżommha viċin qalbi. God save the Queen! Il-lejl it-tajjeb, aktar ħsibijiet il-ġimgħa d-dieħla.